Wel, bore da bawb, croeso cynnes iawn i chi gyd. Mae'n hyfryd i ymuno chi y bore yma, uh, pobl Bro Madryn a pobl Bro Enlli hefyd, a pobl mewn llefydd arall. Hefyd, Richard dwi, y ficer Bro Madryn, a mae'n hyfryd i, i cymryd y gwasanaeth y bore yma gyda chi gyd. Gwasanaeth Cymraeg uh, nawr gyda fi uh, ac am deg o'r gloch gwasanaeth Saesneg gyda Sara. Uh, Mae'r cwpl o pethau i ddweud ar diwedd y gwasanaeth heddiw, felly uh, uh, os mae'n posib, uh, aros ar y diwedd i glywed newyddion arbennig o dda ac uh, arbennig yn bwysig am uh, wythnos nesaf, dydd Sul nesaf. Dyn ni wedi cael uh, gwasanaeth gan yr esgob unwaith eto. Mae, uh, mae ef wedi uh, paratoi gwasanaeth i ni ddefnyddio. Uh, Mae'r geiriau ar y sgrin os ydych chi'n uh, gwylio ni ar, uh, uh, ar y we, os ydych chi'n clywed ar y CD. Uh, gobeithio byddwch chi wedi cael uh, gwasanaeth hefyd. Felly, anewch chi troi i weddio ac i addoli gyda'n gilydd. Newch chi troi i weddio. Byddwch yn dawel. Byddwch yn ddistaw. Arhoswch yn y lle yma, lle mae Duw yn cwrdd gyda ni. Ac rydym yn croeso ar ysbryd glân. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Yn dwy ni undod yng Nghrist, ger ei fron, mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rhodd i ni yn yr anwylyd. Wel, diolch i Mandy sydd wedi darllen i ni y bore yma. Mae dau darlleniad, yr un cyntaf o'r lyfr cyntaf y Brenhinoedd. Felly dyma Mandy i ddarllen i ni.
Ymddangosodd yr Arglwydd i Solomon yn Gibeon mewn breuddwyd liw nos. A dywedodd Duw, Gofyn beth bynnag a fynni genyf. Dywedodd Solomon, Buost yn ffyddlon iawn i'm tad Dafydd, dy was, a mi ddarodio gyda thi mewn gwirionedd a chyfiawnder a chywirdeb calon. Ia, parheaist yn ffyddlon iawn iddo, a rhoi iddo fab i eistedd ar ei orseddfa i'n ceddiw. Yn awr, o Arglwydd fy Nuw, gwnaethos dy was yn frenin yn lle fy nhad Dafydd, a minnau'n llanc ifanc di-brofiad. Ac y mae dy was yng nghanol dy ddewis bobl, sy'n rhy niferus i'w rhifo na'u cyfri. Felly, rhoith was galon ddeallus i farnu dy bobl i ddirnad da a drwg, oherwydd pwy a ddichon farnu dy bobl luosog hyn? Bu'n dderbyniol yng ngolwg yr Arglwydd i Solomon ofyn y peth hwn. A dywedodd Duw wrtho, Oherwydd i ti ofyn hyn, ac nid gofyn i ti dy hun flynyddoedd lawer, na chyfoeth, nac einioes dy elynion, ond gofyn deall wrth wrando achos, gwnaf yn ôl dy eiriau. Rhoddaf i ti galon ddoeth a deallus, fel na bu dy fath o'th blaen, ac na chyfyd chwaith ar dy ôl.
Gwrandewch ar hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys, diolch a fo i Dduw. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, heilioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan-reolaeth. Wel dyna hanes diddorol iawn a pwysig iawn. Dyna'r pwysigrwydd o uh, bod yn, um, yn dwyth, ofyn am doethineb. Dyna pwysig iawn. A sawl waith, dyn ni ddim yn bod yn, yn, yn doethineb. Does dim doethineb gyda ni yn ein dewiswydd fel Solomon. Felly, dyn ni'n troi at ddiw mewn gweddi i ofyn am ei drugaredd. Yn cofio'r geiriau hyn. Dyma air i'w gredu, sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Christ i'r byd i achub pechaduriaid. Felly, dyn ni'n troi at ddiw am ei drugaredd.

Bydde di Dduw ein tad, ddadda i ni, a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras anerth yr Ysbryd Glân. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i ganu. Just un, dim ond un emyn y bore yma. Bydd uh, fy... Oh, sorry. Bydd ymwelediad i mi. A dyma'r emyn i ni i ganu gyda'n gilydd.

Geiriau llawn obaith, llawn ffydd hefyd. A wedyn dyma'n ail darlleniad o'r efengel yn ôl Sant Matthew, y trydydd penod ar ddeg. Dyma Mandy unwaith eto i ddarllen i ni ein efengel.
Drachefn, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i drysor wedi ei guddio mewn maes. Yr hwn wedi'i ddyn ei gaffael, a'i cuddiodd, ac ola wenydd am dano, sydd yn myned ymaith, ac yn gwerthu'r hyn oll a fedd, ac yn prynu'r maes hwnnw. Drachefn, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i farchnatwr, yn ceisio perlau teg. Yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr a aeth, ac a werthodd gymaint oll ag a feddai, ac a'i prynodd ef. Drachefn, gyffelyb yw teyrnas nefoedd, i rwyd a fwriwyd yn y môr, ac a gasglodd o bob rhyw beth. Yr hon wedi ei llenwi, a ddygasant i'r lan, ac a eisteddasant, ac a gasglasant y rhai da mewn llestri, ac a fwriasant allan y rhai drwg. Felly y bydd yn niwedd y byd. Yr angylion a ant allan, ac a ddidolant y rhai drwg o blith y rhai cyfiawn. Ac a'u bwriant hwy i'r ffwrn dan. Yno y bydd wylofain a rhincian danedd. Iesu a ddywedodd wrthynt, A darfu i chwi ddeall hyn oll? Hwythau a ddywedasant wrtho, Do, Arglwydd. A dywedodd yntau wrthynt, Am hynny, pob ysgrifennydd wedi ei ddysgu i deyrnas nefoedd, sydd debyg i ddyn o berchen tŷ, yr hwn sydd yn dwyn allan o'i drysor, bethau newydd a hen.
Gwrandewch ar hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i ddiw. Wel, mae gen i clof glir iawn o rhywbeth a ddigwyddodd pan oeddwn i'n tua 8 oed. Roedd yna degan yr oeddwn ni ei eisiau yn fawr, yn iawn. Ond roedd yn ddrwtach nag y gallwn ei ffordio gyda fy arian poced. Felly, gofynnais i mam a dad allwn ei gael. Dywedon nhw, na. Felly, meddyliais, a gofyn a allwn i gael fy arian poced yn gynnar ymlaen llaw i'w brynu chwe mis o arian poced? A dywedon nhw, oce. Felly, prynais y tegan. Roeddwn i wrth fy modd, roedd yn wych. Ac yna, mi wnes i ei dorri. Ar ôl cwpl o ddiwrnodau yn unig, yr oedd yn ddiwerth. A doedd gen i ddim arian poced am chwe mis. Allwch chi weld pam rwy'n yn gofio mor glir? Wrth gwrs. Rwy'n weddol sicr bod fy atgoffa hwnnw yn gorliwio, ond rwy'n cofio'r tor calon llwyr o fod wedi cymryd cymaint o risg a cholli. Dwi'n caru'r ddwy ddameg fach fer y mae Iesu'n eu hadrodd ar ddechrau ein ddarlleniad heddiw. Roedd am i'w ddisgyblion, a ninnau, wybod pa mor werthfawr o'r hwn y daeth i'w gynnig. Mae gogoniant, bendith, diogelwch, harddwch a llawenydd teyrnas Dduw mor anfeidrol fawr. Ac yn wahanol i'm tegan, does dim risg y gallem ei dorri neu ei ddifetha. Ond arhoswch. A yw Iesu yn awgrymu bod rhywbeth y mae angen i ni ei gynnig i Dduw er mwyn dod yn rhan o'i deyrnas? Mae'r person yn y damhegion yn gwerthu popeth sydd ganddo fel y gallant brynu'r cae a'r perlog. Ond nid yw gras Duw yn rhydd? Ond nid yw ei gariad yn cael ei gynnig i ni heb gost? Ond nid yw Iesu wedi gwneud popeth drosom oherwydd na allem byth ffordio'r maddeuant sydd ei angen arnom? Dywed Paul, wrth ysgrifennu at y Rhufeiniaid ym Mhennod Chwech, y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ond trwy yn rhad y mae Duw rhoi bywyd tragoeddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ydyn ni wedi cael hyn yn anghywir? Dim o gwbl. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus gyda damhegion. Maent yn cyfleu ystyr syml ac yn wneud yn dda, ond ni allwch eu hymestyn i ddweud mwy nag y maent yn ei olygu. Dywedwyd wrth y damhegion hyn gyda phrif bwrpas o ddweud wrth y rhai sy'n eu glywed pa mor bell y tu hwnt i fesur yw gwerth teyrnas Duw. A dyna sy'n rhaid i ni ei glywed, ei ddeall. Ond mewn mannau eraill yn y Beibl, mae Iesu yn dweud pethau tebyg am werthu popeth sydd gennych chi. Cyfarfu â dyn ifanc cyfoethog a oedd eisiau gwybod sut i gael bywyd tragwyddol. Mae'n cynorthwyo iddo gadw holl ddeddfau Duw, er nad wyf yn credu bod disgwyl i ni eu credu'n llwyr. Felly, mae Iesu yn dweud wrtho am fynd i werthu popeth a'i roi i'r tlodion. Unwaith eto, nid yw Iesu'n datgelu tric lle gallwn brynu ei ffwrdd i mewn i deyrnas Dduw. Yn hytrach, mae'n dangos sut y gall yr hyn sydd gennym eisoes, mewn gwirionedd, fod yn fwy o faich arnom ni na bendith. Efallai bod angen i ni, fel y dyn ifanc cyfoethog hwnnw, di-roestr ein hunain o rai o'r pethau rydyn ni'n eu trysori er mwyn i ni allu derbyn bendaeth, bendith lawn teyrnas Duw. Credaf fy mod wedi sylwi dros y mis diwethaf Gan fod y cyfyngiadau ar sut rydym yn byw yn cael eu llacio, mae llawer ohonom, mewn gwirionedd, yn cael bywyd yn anoddach yn hytrach nag yn haws. Ydych chi wedi sylwi ar yr un peth? Mae yna bethau rydyn ni nawr yn cael eu gwneud eto ac mae rhai ohonyn nhw'n bethau rydyn ni wedi bod yn eisiau'n gwneud cyhyd. Ond mae nerfusrwydd a phryder i'n bywydau o hyd yn ddealladwy. Y pethau arall rydw i wedi sylwi arno yw faint ohonom sydd wedi chael hi'n anhygoel o anodd cadw mewn cysylltiad â phobl yn ystod y pandemig. Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig yw ein cyfeillgarwch a'n perthnasoedd, ond mae rhai ohonom wedi canfod nad ydyn nhw, sori, wedi wedi canfod nad ydyn nhw mor gryf ag yr oeddwn ni wedi gobeithio. rydyn ni i fod i gael cymaint mwy o amser sbâr, er nad ydw i'n siŵr bod hynny'n wir i bawb, dylai fod, dylai fod wedi bod yn hawdd cefnogi ei gilydd. Ac mae llawer o gariad a gofal wedi dangos, ond mae sawl person wedi dweud wrthyf nad ydyn nhw wedi aros mewn cysylltiad cymaint ag oedd ei angen arnyn nhw. Maen nhw wedi aros i bobl eu galw neu ysgrifennu atynt, yn hytrach na bod yr un i'w ffonio neu ysgrifennu gyntaf. Mae teyrnas Duw hyd yn oed yn fwy gwerthfawr na'r perthnasoedd dynol, ond mae'r perthnasoedd hynny yn rhan o deyrnas Duw. Mae'r ffordd y gallwn garu a gofalu am ein gilydd yn gipolwg ar gariad Duw a gofalu amdanom. ac mae angen i ni fuddsoddi popeth yn nhernas Duw. Mae un o'r llyfrau cyntaf i ni brynu i'n i'n i'n plant yn syml iawn. Dim ond ychydig o eiriau, o'r eiriau, sori, dim ond ychydig eiriau sydd ganddo ar ei ychydig dudalennau. Ond mae'n neges yn fendigedig. Fe'i gelwir Ti'n Werth y Byd. Dyna beth mae Duw yn ei ddweud wrthym. Dyna pam y daeth Iesu i'n hachub. Ti'n werth y byd. Ond dyma hefyd y gallwn ei ddweud wrth Dduw. Mae'n werth bopeth. Ac un o'r ffyrdd gallwn ni fynegi ein cariad tuag ato, a'r gwerth rydyn ni'n ei roi ynddo, yw sut rydyn ni'n trin pobl eraill. Gwneir pob person ar ddelyw Duw, yn union fel yr ydym ni. Peidiwn â gadael i'n swildod, nac unrhyw ansicrwydd arall, gymryd mwy o werth yn ein bywydau na Duw, ei deyrnas, a sut yr ydym yn gweld hynny yn ei greadigaeth. Gadewch i ni roi popeth sydd gennym, a pheidio â dal unrhyw beth yn ôl. Ffoniwch y ffrind hwnnw yr hoffech chi'n y fydde eich ffonio chi. Ysgrifennwch y llythyr neu'r e-bost hwnnw. Efallai hyd yn oed fynd i weld yn ddiogel y person hwnnw rydych chi'n ei golli yn annoel. a diolch i Dduw am ei rodd anhygoel o gariad. Ti'n werth y byd, ac mae ef yn werth ein bywydau cyfan. Amen. Dydyn nhw'n mynd at ein gweddiau. A pan dyn ni'n gweddio ar y sgrin, dyma fideo o'r um, uh, afon bach yn llan gwynadl. Felly rydym yn troi at gweddi.

Gweddïwn ar y Tad. Ar yr eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. am heddwch a sefydlygrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd.

dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddïwrn arna ti ein tad. O Dduw, trigar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb ag arwm.

Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyrru i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Cnac arwain ni i brofedigaeth, eithod gwared ni rhag drwg. Cyniseiddio ti â'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Jyst cyn i ni orffen ein gwasanaeth, cwpl o pethau i ddweud, pethau um, fel arfer. O, esgusodwch fi. Uh, dyma ni, ie, yeah, ein uh, bore coffi pob dydd Mercher am deg o gloch ar Zoom. Os, uh, os allwch chi ymuno â ni, mae'r manylion ar y wefan neu ar Facebook, neu uh, just ffonio fi am y manylion Yy, mae'n croeso i chi ymuno â ni ar Zoom am ein bore coffi pob dydd Mercher am deg o'r gloch, deg o'r gloch. Wedyn, mae dou, dou o'n heglwysi ar agor am weddi bersonol pob wythnos. Dyma Eglwys Dewi Sant yn Nefyn. Yy, Mae'r eg- Eglwys Dewi Sant ar agor yy, bob dydd Mawrth, bob bore Mawrth, o deg y bore tan hanner dydd. Eglwys Dewi Sant, pob dydd Mawrth, deg y bore, tan hanner dydd. Mae croeso i chi dod yna am weddi bersonol. A wedyn dyma Eglwys Sant Gwenhwydl yn Llangwnnarl, a mae, mae'r eglwys yna ar agor uh, bob dydd iau, bob prynhawn dydd iau, o dau y prynhawn tan pedwar o'r gloch. Pob dydd iau, dau tan pedwar. Croeso i chi fod yna. A wedyn y Sul nesaf. Mae rhywbeth bwysig i ddweud am Sul nesaf. Yn gyntaf, arlein ein gwasanaethau arlein ar CD hefyd. Bydd un gwasanaeth arlein y wythnos nesaf, Sul nesaf, mae'r ail o fis Awst. Mae'n gwasanaeth dwyieithog am deg o'r gloch. Bydd gwasanaeth arlein y Sul nesaf am deg o'r gloch, dim ond un gwasanaeth. Ond hefyd, byddwn ni'n cael, byddwn ni'n cymryd gwasanaeth cymun yn yr eglwys, yn eglwys Dewi Sant yn Nefyn, dydd syl nesaf hefyd am deg o'r gloch. Na, mae'r manylion yn bwysig iawn, felly os mae'n iawn, rhaid i mi troi at Saesneg. Uh, I need to turn to English just to make sure I don't make any mistakes in what I announce here. If I say the wrong thing because my Welsh isn't right, uh, then it would be awful for you to uh, not get the details right. So

Felly dydd Sul nesaf am deg yn y bore, Gwasanaeth Cymun yn Eglwys Dewi Sant yn Nefyn, croeso i chi, ond ffonio'n fi os mae'n posib i ddweud ydych chi'n dod. Dyma e-bost, y cyfeiriad e-bost info at bromadwyn.church neu fy rhifau ffôn ar y sgrin ac yn y llythyrau. hefyd. So dyma ni. Ac ar y, ar y we hefyd, dyma ein uh, wefan a'r uh, manylion social media hefyd. Croeso i chi i mi ynni ni dydd syl nesaf. Reit. Just i orffen ein gwasanaeth eiriau olaf. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yn yr ysbryd, yn rhwymi'n tangnefedd. Arglwydd pob nerth a chydermdyd, a chadernid, awdur a rhoddwr popeth sy'n dda. Plana yn ein calonnau gariad at dy ein at dy enw. Cynydda wn ynom wir grefydd. Maetha ni a phob daioni, ac o'th fawr drugaredd, cadw ni ynddynt. trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia. Atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithied Dduw ni. Cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragoeddol. Amen. Pob bendith i chi.